diskutejna qabel ukoll il-General Workers Union taqbel mad-direttiva Work-Life Balance. Assolutament.
Issa, xtaqna nkunu nafu, taħseb li l-gvern għandu jaġġel il-proċess biex jimplementa? Sigurament, mela. E, parti mill-proċess aħna konna tqajna mal-MP Ewropew David Kaza, fejn tajna l-veduti tagħna u pereżempju waħda minnhom kienet li x-xar meta qed nitkellmu fuq paternity jew xarin eh, għandu jkun hemm parti minnhom li joħodhom ġenitur l-ieħor li mhux l-om. Għatu anki il-messaġġ li r-responsabilità tat-tfal mhumiex tal-om biss imma huma tal-ġenituri. Fil-fatt dejjem nitkellem fuq il-ġenituri. Issa eh, d-direttiva daħlet fis-seq daħlet ġiet liġi, però biex tidħol fis-seq fil- Fil-Membri Stati, hemm minnhom li jridu tliet snin u hemm minnhom li huma ħames snin. Jien nemmen li għandna nibdew il-proċess, fil-fatt nista' nħabbar li fl-MCSD, ah, fil-Employment Relations Board ħa nibdew niddiskutuhom eh, biex nimplementaw. U jien nemmen li m'għandniex nieħdu dak iż-żminijiet, imma għandna nibdew diskussjoni immedjati biex daw jidħlu il-caring tal-tfal, tal-adulti, Il-benefiċċji kollha naraw kif ħajtru. Jien nemmen li daw għandhom jidħlu, nemmen ukoll għatta kemm il-darba li jien l-importanti li l-ħaddiem jieħu jieħdu biħlas. Però nemmen li jekk ħana erġgħu ngħidu għax l-employers ġed jgħidu li isma' daw għandhom jiġu mħansa mill-gvern u jien nemmen li xorta allura ħajħallasom kulħadd. Imma naħseb li għandu jkun hemm diskussjonijiet bħal hemm il-fond bħal maternità li jinqasam bejn l-employers kollha, iż-żieda tkun insignifikanti meta mifruxa fuq kulħadd biex kulħadd jibda jibbenefika. Ma jekk ngħidu li ħajħallasom il-gvern, mela dejjem qed ngħidu li qed nitfgħu kull inkwa benefiċċju ieħor li hu intitolat għalih l-impjegat fuq ħlas tal-gvern. Meta l-profitti tal-postijiet tax-xogħol illum nafu li żdiedu, anke mill-istatistika toħroġ, u l-ħadd u jekk verament qed japprezzaw il-ħidma li qed jagħmlu l-impjegati, l-employers m'għandhomx ikollhom problema biex iħallsu biex anki jimmotivaw iktar ħaddiema li jibqgħu fid-dinja tax-xogħol. U tixtieq tara miżuri oħra pereżempju nafu the right to disconnect. Tajjeb ħafna eh, li semmejti dal-punt, Ivan naqblu fil-fatt anki bħala Joytez Union u l-budget irresqu diversi miżuri, pereżempju interessaqna il-miżura dwar il-medical relief għal persuni li jkunu għaddew mit trauma ta' kanser. U allura bdejna ngħidu isma' daw għandhom għandhom jingħataw għajnuna addizzjonali li speċjali biex ikunu jistgħu wara jieħdu l-kura meħtieġa biex ma jitilqux mill-post ta' xogħol u ma żidlux iżjed problemi. L-istess għamilna dil-ġimgħa ntqajna mal-MP kandidat għall-Ewropa għall-elezzjoni tal-Ewropa eh, Eriks Aġus Saliba fejn da diskutejna u għadna li ħanamlu kampanja ir-right to disconnect. Iva, illum il-ġurnata qegħdin naraw ħafna nies dwar l-istess integrazzjoni tal-ħajja u x-xogħol qed issir ħaġa waħda li ħafna nies qed jibqgħu għaddejjin u qed ikollna f'diversi postijiet tax-xogħol li qed ikollna burnouts ta' persuni. Bħala ġeodeżjuni nidejna wkoll eh, kampanja u policy tagħna, naħseb l-ewwel trade union li għandna policy dwar il-mental health. U anki bħal uffiċjali qegħdin nieħdu courses biex nitalmu xi tfisser u xi tiwassal. U parti minn din il-kampanja huwa rajtu disconnect li inti f'ħin tieqaf u tajt issa dan huwa ħin tal-familja mingħajr ma jkollok obbligi li tirrispondi emails, li tirrispondi mobiles, li tara affarijiet, tara messaġġi, imma dak id-dedikat għall-familja biex inti Saħħa saħħtek ma tinħaraqx inti u ma taffettwax il-familja tiegħek. Għax finalment jekk jiena qed inbati minn dipressjoni jew qed inħossni burned out, mhux biss il-post tax-xogħol ħajbati, imma il-familja tiegħi ħadd bati miegħi li m'għandux ikun. Ġifieri hija l-kampanja ta' Right to Disconnect naqblu magħha, ressaqna proposta, qegħdin naħsbu jekk għandniex irresqu proposta għall-Parlament jew niddiskutu mal L-Onorevoli fil-fatt hija taqbel, Helena Dalli kellmitna fuqha u qaltilna li hi taqbel ma' dan il-prinċipju, kif ħa nimmuvjaw forward u biex nagħmlu parrek ħa niltaqgħu wkoll mal-MUSE il-ġimgħa d-dieħla biex din l-idea iktar nifformulawha ntuha l-aħħam biex naraw kif ħa mmexxuha biex kull ħaddiem ikollu d-dritt tar-right to disconnect.